Amoso chokruok ni Yesu opaki. Wafwaye uru kuom eh, m- mos mar higa manyien. En morna makende ma Nyasaye omiya mondo wachak walalre kanyakla kendo mondo wapuonjre wach Nyasaye kwajiwore e ngima mwadhi godo e polo. E kinde ma nyo wachako higa ni Nyasaye nyo oketo wach moro e chunya ka kendo ote moro mar wuoyo kuom wach maduong' mar nyien nyien kata bedo manyien kendo wachno nyasaye nosiemonago kowuok e kitabu mar isaya sula prang'wen kod adek kwan apar gochiko ka muma wacho ni neuru atimo gik moko bedo manyien en wach malach kuom gik ma Nyasaye timo manyien e ngima mar dhano. To achiel kuom gik ma Nyasaye nyalo timo manyien e ngimana kata e ngimani e higa mwachakoni en bedo gi nyien mar chuny kata chuny manyien. Mano e gima dwa wuoye kuome. Nyien mar chuny kata chuny manyien. Chien kamae Kane wadongo, to ne waneno gimoro mane timore ni ng'ato chunye opodho. Ok ang'eyo kamiaye ka be gima kama ne timore. Kendo ng'ato kane chunye opodho, to ni kawe itere kuom jathieth moro matemo mondo mi omi chunye no tim ang'owa oduogi. Achiel kuom gima ne itimone ni pidho oganda. Kendo ne githoro ni koganda noti, to ng'ato kamano ma- kamano bende chunye otimo ang'owa? Chunye bende oti. To kata ka gino pok notimoreni physically, to gino be nyalo timoreni e chunyi ka in iwuon isiko kiwacho ni yawa chunya ool, chunya bayo mabor, chunya odhi, Chunya onyosore ni gima kamano otimore ni ng'ato ang'ata, bed ni in ng'ama tin kata in ng'ama ng'ongo, bed ni in ng'ama ogurore i warruok kata in ng'ama nyore kanyo oyudo warruok, bed ni in ng'ama osomo kata in ng'ama ok osomo. Nyosruok mar chuny en gima nyalo timore ni ng'ato ang'ata e sa asaya. To Muma jiwonwa- jiwowa niya, Kama ne wasomo e Jo-Korintho mar ariyo sula ang'wen kwachako e kwan apar gauchiel, owacho ni emomiyo chunywa ok nyosre. Kata obedo ni ringrewa ma oko rumo kamano, to chunywa iloko manyien odiochieng' kodiochieng'. Yesu opaki. Mae gima dwa nawuo kuome ni chunywa iloso manyien odiochieng' kodiochieng'. Loso chuny manyien en singo mane Nyasaye osingo ni jo-Israel kendo en singo ma Nyasaye singo ni jo-Kristo kawuono. Ezekiel sula pradek kod auchiel kisomo chakre kwan prariyo gang'wen kanyo to muma wacho na abiro miyou chuny manyien kod paro manyien manyalo mako wachna. Yesu paki. Kuom mano singo ma Nyasaye osingo otimo nikech en ja adiera. Chuny manyien kod paro manyien en tich ma Nyasaye manyalo tiye ngima mar dhano. Kata obedo ni nitie gik moko manyalo konyowa, to kuom adiera en ni Nyasaye manyalo miyo ng'ato chuny manyien kendo Nyasaye manyalo loko pach ng'ato mabed paro manyien. Mano e gima Muma bende wacho e Jorumi sula apar gariyo kwan achiel kod ariyo ni koro lokuru pachu mondo obed manyien e kubiro ng'eyo dwaro mar nyasaye dwarone maber dwarone makare dwarone machopo kar yesu paki koro adwa na a- ajiwu kuom weche manok ahinya makelo chuny manyien wach mokwongo mwaneno e kitabuni en ni ng'at ma chunye nyaka bed manyien en ng'at matimo nend yie Ng'at ma timo nendi yie. Kwan apar gadek wacho kama, Ni ne wayie emomiyo wawuoyo, kendo jal moyie bende wuoyo kamano. Ka nono tiend wachni malong'o, to nyiso niya, nitie gik moko manyoso chuny dhano. Achiel kuomgi En wuo, wuo, wacho gik moko molokore kata negative uh, talk. ok ang'e ni wanyalo wacho mana nang'o gi dholuo. Wacho weche ma ok owinjore. Kata wacho weche mataro. Kata wacho weche ma ok ni kare. Ma in isiki ywagori kar timo neno kaka ng'at man gi yie ma osebedo kod chieri e chunye mar Yesu Kristo. Kendo Yesu osegoli kuom tho mag ngima kaachiel kod tho mag timbe mag pinyni. Kata obedo ni ngima kod ringri to nie nitie tho moko mag paro kod mag chuny kod mag tim ma Nyasaye chiere ng'ato. Omiyo Paulo wacho niya, nikech ne nikech wayie wawuoyo to un bende onego uwuo eka chunyu obed manyien Tiend gima wachone en niya, ka idwaro ka mondo chunyi obed manyien, nyaka ibed ng'at matimo nend yie, ng'at matimo neno ni Yesu notho, ng'at matimo neno ni Yesu nochier, ng'at matimo neno ni Yesu loko, ng'at motimo neno ni kata mana ngimana kawuono bende ibiro timo ang'owa, ibiro loki. Mano e wach mokwongo kaluwore kod somoni. Wach mar ariyo en ng'at mabedo gi pwodhruok kuom richo. Mathayo sula apar gabich kwan apar gachiel wacho niya, gik mamiyo dhano bedo jaricho ok gik mawuok oko, gin gik ma kanye e chuny. Tiende ni kare chunywa ka nitie gik moko mosepondo mamiyo wabedo jok machalo joma chon kendo wabedo jok mool kendo wabedo jok ma chunygi nyosore kendo wabedo jok ma chunygi bayo ni an we aweya chunya timo ang'owa chunya bayo chunya pod bayo mabor chunya dhi mabor ma ok ang'e gima nyalo duogo chunya machiegni achiel kuom gima nyalo duogo chunyi kendo duogo chunya machiegni en kwawe mondo nyasaye opuodh chunywa e kinde mane walamo wa, wa lemo ma kawuono Apa anyalo paro ni achiel kuom lamo mwalamo kaluwore kod loko, lokruok e richo en wacho kitabu mokwongo mar Johana sula achiel kwanadiwa ochiko ni ka wahulo richowa to timo ang'owa oweyonwa nikech an ja adiera kendo timo mana gima ng'owa gima kare yesu paki gimineno chando chunyino lokrie gimineno chando chunyino Hul ni Nyasaye. Gima ineno chando chunyino, nyis Nyasaye ni paro ni nega. E ahinya ahinya e kinde ma koro wantie, ma inyalo neno ka ng'at morwako sut kaka rwako sutni, kata morwakore kaka irwakorino, mowirore maler, morwakore ma ong'eyo kuma ne dhiye, ipo ma kochako wacho weche moko. Nikech chunye ne timo ang'owa? Wuoyo. Yesu opaki. Chunye ne timo ang'owa? Ing'e ni nitie seche moko masefwenyo ni kanadhi kamoro to chunya wuoye e yo moro mar ataro to kachopo kanyo to kata ng'ano be awuoyogo e yo mar ang'owa mar ataro to kane chunya wuoyo e yo maber ma positive to kata kachopo kanyo to ng'ano be awuoyogo e chuny e yo mang'owa maber yesu pake wach mar adek en bedo e bwo ng'wono mar nyasaye Jowadwa, e higni matin masewuotho kod Yesu, aseyudo ni kata datem machalo nadi kaka dhano, to ka ok an e bwo ng'wono mar Nyasaye, to onge lokruok manyalo bedo kuoma. Emomiyo Paulo wacho ni kamana kaka ng'wono medore kendo chopo kuom ji mang'eny, nikech ok en tich Nyasaye. Jo-Efeso sula ariyo kwan aboro gochiko wacho niya, nowarou ok nikech tim moro maber, to nowarou kuom ang'owa? Kuom ng'wono, mondo kik ng'ato bed gi sunga moro amora ka lemo kuom ng'wono, ka somo kuom ng'wono, ka rwakora kuom ng'wono, ka nyithinda orieyo kuom ng'wono, ka nyalo chiemo kuom ng'uono. Ka jaoda kata wuon parwa oduogo, kuom ng'uono. Ka an chi liel, kuom ng'uono. Ka pod an ng'at matin, kuom ng'uono. Penje nyawadu, ere gima in go ma ng'uono ok okeloni? Yesu paki. Ng'uono ma wuoro ahinya

en goyo erokamano. Apa ni mane wawuoye ahinya achiel kuom yalona, bedie ng'at ma go erokamano. Kendo erokamano no kwagoyo koluwore kod kwan apar gabich kanyo. E kaka ji mang'eny dwoko erokamano ni Nyasaye mondo Nyasaye oyud duong'. Bedie ng'at manyalo go ni Nyasaye erokamano e ber kata e ang'owa e rach. Goyo erokamano en mana wuoyo gi dhok ka inyiso ng'ato ni gimitimona ni apwoyo. Eh, kinde moko ne an gi jal mane konya tich dala to noa Uganda. Koro en ka, ka timo gimoro to siko mani apwoyo. Apuoyo. Koro ne ok ang'eyo nikech gin ok gigo erokamano, gin giwacho nang'o timo ang'owa? Apuoyo. Gimitimono berna kendo lomba kendo mako chunya. Mae gima onego bed ni watimo ni Nyasaye kinde ka kinde ni Nyasaye kama antie ni olomba. Gimitimonano omako chunya, gino berna apuoyo. Erokamano. Yesu opaki. Wach machielo en neno adiera mar ngima. Neno adiera mar ngima ni oro knowing the reality of life. Kwan apar ga auchiel wacho ni emomiyo chunywa ok nyosre. Kata obedo ni ringrewa ma oko rumo kamano, to chunywa iloko manyien odiochieng' kodiochieng'. Tiende ni adiera mar ngima ka en niya jowadwa, Onge ng'ama biro siko kaka ne en. Ni ringrewa ma ok itimo ang'owa rumo. Ringrewa ma ok otimo ang'owa. Ber ma ok otimo ang'owa. Chia ma ok bende timo ang'owa. Teko ma ok be timo ang'owa. Nikech muma wacho e Isaya sula prang'wen kanyo chakre aparo ni chakre kwan pradek kadhi nyime ni, ni, ni kata yawuoyi nyalo ringo kendo teko gi timo ang'owa rumo. To jok mogeno kuom Nyasaye gin gibiro ringo to ok gibi gore ang'owa, ok gibi gore piny. Ma en adiera monego wang'e nikech gimoro achiel manyoso chuny dhano en kidhi e kiyo. Kidhi e kiyo kanyo, king'iyori, lwar ichako neno. Koro ichako bedo gi parruok ni yawa to koro lwar ni ichako lielo wiyi maler odiechieng' kodiechieng'. Kok kamano itimo ang'owa, itimo dai. Apa ni joma minewa kata joma joutwa kod nyiwa nigi chandruok ni moloyo joma chuo. Yesu paki. E, kata mana uh, pimple moro kowuok matin chando chunye kabisa. Yesu paki. Kata mana nuo law bende nyalo chando ang'owa. Ento koro ing'e ni joma mine pok ayudo miyo mawacho ni lewni oromo. ni to koro midwa ni wateri wuoth kata wadhi lemoni ere gima dhi rwako to, gi, to sanduge kata to lewni ote mang'owa odwaro manyien nikech gima nyien en gima timo ang'owa gima ber yesu paki ma emomiyo ka in gi chuny manyien to an gi chuny manyien to en gima ng'owa gima ni kare to kendo parie niya ni nyasaye dwa ni wabed gi chuny manyien pile ka pile. Tiende ni kaka ne piny oru kawuono, ka ang' ochopo odhiambo, chuny ma in gono kod chuny ma an gono oti. Onego koro akwa Nyasaye mondo omiya chuny mang'owa manyien. Yesu paki. Nikech mae gima biro ting'i to biro ting'a e higa ma wantie mar elfu ariyo kod piero ariyo gadekni. Jowadwa gik moko bechgi odhi malo. Gasni omed beche mia abich oketie. NSSF ma be marwa ochako timo ang'owa ochako med mede to ber nikech ang'e ni man to pesana to chandruok ma wan go ni joma ondiko wa go ok tim ang'owa ok tere koro ing'ada mang'eny to joma moko be ok tim ang'owa ok tere koro kan gadiera ni mang'eny mong'ada ni bende abiro yude katim ang'owa ing'eyo kaka an be ang'eyo gik mosemedore Gik mosemedoregi miyo kata mana nyithindwa ma kawuono be ok chom kod wa, wach mar ngima maber kaka Nyasaye dwaro. Ng'e ne adiera mar ngima ni ngima ni rumo. Wach machielo en neno chandruok e yo mopogore. Neno chandruok e yo mopogore. Muma kacha wacho niya, nikech chandruok ma wayudo matindo kendo makadho piyo biro kelonwa duong' mosiko kendo moloyo chandruogego duto. Weche adek kanyo. An aparoga niya, kendo in be iparoga niya, ni chandruok obiro mondo okethwa. Chandruok obiro mondo okelna hinyruok. Chandruok obiro mondo ogola kama ber mane antie cha mondo abed kama ng'owa kama rach. To Muma kato wacho ni chandruok wanene yore adek mopogore. Mokwongo gin gik matindo. Yesu paki. An to duong'na kendo wan wabedo kata mana ka jo joma nodhi neno jombetre ma nodhi neno piny manyien mar Kanaan. E nine kane waneno jogo Gie wang'wa to ne gin joma ng'owa robede. Yesu paki. Kane wanenogi gi ang'owa e wang'wa, tiende ni wang' nyalo wuondo ng'ato ma gimoro matin, nyaibie moro matin, bed got moro maduong'. En adier ni chandruok to nitie, to Muma nyisowa ni wanegi e yo mopogore. Mokwongo Paulo nyisowa ni, ni chandruok duto gi ang'owa gitindo. Ariyo, owacho ni chandruok wagi timo ang'owa? Kadho. Chandruok ok bed pile pile, ni nyaka nene, ni chandruok. Ka gin pile to nyaka bed ni en kuong'. Koro many mondo iyud konyruok. Resruok iwuogi ang'owa? Kuong'no. Nikech ni ndalo moro

Nikech Yesu otelon. Kana tin ne an japende, koro kik chan chunyu. Mago wende mane wawere apende ahinya. Ni piny ber, ndalo moro piny otimo ang'owa? Piny ber, to ndalo moro piny otimo ang'owa? Tim rach. Mano e gima Paulo siro ka ni chandruok duto ma wan go tim ang'owa? Kadho. Yesu paki. Gima chando chunyino, pek ma idalanino, Pek manie tijino kata mane ohandino wanyalo wacho gi kisungu ni en seasonal. En gima ni kawuono to kiny otim ang'owa. Wach mar adek, Paulo wacho niya, ni chandruokgo mwakalego losonwa gimoro maduong' mbele ka. Jorumi sula abich kwan adek nyaka abich wacho kama. To ok Mano kende, to wanamor bende kuom chandruok mwayudo, nikech wang'eyo ni chandruok kelo kinda, to kinda kelo kido maber, to kido maber kelo geno, to geno ok kuod wiwa, Nikech Nyasaye oseolo herane e chunywa kuom Roho Maler ma osemiyowa. Yesu opaki. Nyasaye oseolo ang'owa herane e chunywa. Koro wabedo mamor. Ok apar ni nitie ng'ato manyalo dhi to wacho ni ah, ero, ah, ne mana kaka an gi chandruok. Ka- Chandruok to en chandruok. Tek mondo ng'ato miel kendo chikore ka chandruok nitie mang'owa. To king'eyo mopondo mar wachni, to ok obi chando chunyi nikech ing'eyo ni nitie gik moko ma ok inyal yudo e ngima mar pinyni kata e ngima mar polo ka ok ikale chandruok. Dong goldi en mana lowo mikunyo korwa komoaye kacha nitie wakunye kamoro ni kitere kata kamoro ni makalda to mondo obed goldi maler idhi iwang'e gang'owa gi mach eka mach kosewang'e to gik mochido duto te timo ang'owa giwuok waluongo ni ng'iende ng'iende ka timo ang'owa wuok eka gima ler cha timo ang'owa dong' mae kama jorumi bende wacho niya ni chandruok kelonwa kinda Kinda kelonwa geno. Geno ok kuod wiwa nikech Nyasaye oseolo herane ang'owa e chunywa. Samoro ka dok in gi chandruok ma ikalego, dok ilamo kaka ilamo. Ing'e ni nitie jomoko kuomwa mondo pi wang'gi ochwer tek marach. Yesu paki. To chandruok nyalo miyo pi wang' ng'ato tim ang'owa? Chwer. Nitie jomoko kuomwa ma ka dikoro ni ok wan gi chandruok, kata kama chalo kama ok inyal we tijeni kod ohandi ni biro chieng' ngeso ka. Wabiro nikech namba achiel waseng'e Yesu, to namba ariyo wang'eyo ni kaka, kaka Nyasaye nonyiso Solomon, naketo odni mondo sama nitiere midhiero moro kod chandruok moro ka jok miluongo nigi nyinga ni joga nobolre malama mama nyinga to abiro winjogi kanye gi e polo malo kendo abiro dwoko ang'owa lambgi kendo abiro timo ang'owa abiro chango ngima eh, eh, pinygi Yesu paki. Samoro dikoro ok in gi chandruok, dikoro ok ichiew sama ichieweno. Kineno ka ng'ato ng'ato nindo nyaka saa adek, e mano koro chandruok moro malich ahinya. Yesu paki. to chandruok mapile ma chandruok ng'ato mondo ochiew chandruok ema nyalo miyo kata didak kama bor manadi to koth chwe tidhi mang'owa idhi jo ibrania Sula apar gachiel kwan piero ariyo gabiriyo wacho niya, kuom yie nodar e piny Misri ka ok oluoro mirimb ruoth kendo nodhi nyime gi chir mana ka ng'ama oneno Nyasaye ma ok tim ang'owa ma ok ne. Yesu pake. Nito ng'ani ang'o midhi manyo kuro? Ni gima manya ane mang'e gi chunya. Ah, ng'ani ang'o momi lemo kama? Gima omiyo alama ane mang'e gang'owa gi chunya. Nikech kata mana Musa nobedo gi kinda, noweyo gik moko nikech noneno Nyasaye ma ok tim ang'owa ma ok ne. Jowadwa, Kiyini isiko mana kuom gik mineno to chunyi ok bi lokore manyien. Gimoro achiel ma kawuono kanisa ma e Kenya ka timo ma mamiyo wadok chien mang'eny en ni wadwa ni mondo wayie kuom Nyasaye kuom gik mwaseneno. Nyasaye an kichanga tabiro luwa ng'owa bang'i. Kimeda tich tabiro luwa ng'owa bang'i. Kitimona ma gi macha tabiro timo ang'owa luwo bang'i. Ma emomiyo ji mang'eny wuotho e kanisni mang'eny, luwo bang' ji mang'eny, iwitogi mang'eny, nikech wadwaro luwo Nyasaye kuom gik mineno. To Muma wacho ni ma emomiyo wachomo wang'wa kuom gik ma ok tim ang'owa, ma ok ne. Nikech king'eyo Siri mar wachno, gik ma ok ne, ma ema nomiyo Musa nobedo gi kinda moweyo mwandu mag pinyni, mowuok oweyo nyaka nying mane en go, somo mane en go, moweyo obedo nyathi ruoth, moyie modhi e thim mondo mi obed kod jo-Israel otergi e piny mogen manosing. Yesu paki. Samoro gimomiyo pok ineno duong' mar Nyasaye e ngimani en ni chomo wang'i kuom gik mineno to gik mineno rumo yesu opaki gik mineno timo ang'owa kata lazaro nochier to bang' kosechiere lazaro notimo ang'owa notho kata ja- jamuofu cha nochang muofune to bang' kosechang muofune notimo ang'owa notho Jadhoho nochang dhohone, to bang' kosechang dhohone notim ang'owa? Notho. Wapuonjre mar neno gik ma ok ne. Ma emomiyo sula apar gachiel Joibrania sula achiel wacho ni yie en bedo gadiera ni gik ma ok ne otim ang'owa nitie Man e yie. Yie ok en lemo kende, yie ok en mana wer kende, yie ok en mana biro e chokruok kama kende, yie en bedo gadiera ni gik ma ok ne nitie. Kaeto wabedo gi wach moro mane jogi owacho e, e sula mogik mar kwan pa, pa gachiel. Nyasaye noyie kodgi giduto Nikech yie ma ne gin-go. To kata kamano, onge ng'ato kata achiel kuomgi mano oyudo gima Nyasaye nosesingonegi, nikech Nyasaye nochanonwa gima ber moloyo mondo oketwa kare mana ka wa- mana ka wan kaachiel kodgi. Yesu opaki. Gimoro Nyasaye osebedo ka puonja. Ni lamo malamo ka mondo Nyasaye otimna gini, samoro an ok anyal yude tieng'ni. To e tieng' mar nyithinda kod nyikwaya, Nyasaye biro chopo lamo mara. Ajanyisga jowetena ni an gweth ma samoro an go kawuononi ok en mana nikech alamo kende to nikech nitie gik moko mane jonyuolna otimo achiel kuom gima ne wuora otimo ka wan e pentekosti full gospel churches Te gweng'wa kano jo AIC obiro ire to wacho ni ng'wono kadera. Wang'iyo gweng'ni duto nyaka jo AIC mantie to waparo ni in ema inyalo miyowa lowo. Mano wuonwa iluongo ni ng'wono kadera. To ne wan e kanisa machielo, ne wan e full gospel. To wuonwa be kaka nyinge no ne chunye ng'won, en bende okawo lowo eka adek to timo ang'owa? Omiyo kanisa. Ma ok ochule, ma ok otimne gimoro amora. To koro Dala mane mane ut lume mane nitie mabati nodonje. Wan ne wapuro ga gi lwetwa kwa tindo. Tinde wanyalo puro gi, gi dhok. Yesu paki. Eh, wan ne warwako lewni moko ma ka ng'ato ka ng'ato biro tidwoke koni to ka ng'ato kali tidwoke koni. Yesu paki. Tiende gima wacho en niya, Gima itimo kawuono oting'o geno maduong' ne nyithindi kod nyikwayi. Yesu paki. Aneno ka kanisa moro nyo wacho ni kunyo soko machon. Parie ni kok in ema in kunyo soko man gi pi to gima nyithindi chieng' noel onge. Lamo to lama lama to timie gimoro ma nyithindi nyalo timo ang'owa nyalo elo. Akwayi nyaminwa kod owadwa Nyasaye mondo olokie chunyi obed manyien pile ka pile. Yesu paki. Chuny ma nyo in-go nyoro cha, nyis Nyasaye na jok kod chunyno, miya chuny manyien. Lamo ma nya an-go nyoro cha, nyise Nyasaye ni mano nyo kindene osekalo, miya lamo manyien. Somo muma ma nya an-go nyoro cha, nyise Nyasaye ni macha to nyo ber kendo nya amor, kawuono to miya gima timo ang'owa manyien. Chiwo ma nya chiwo nyoro cha Nyasaye erokamano. Kawuono miya chiwo mang'owa manyien. Neno ma nya an godo Nyasaye erokamano kuom nenono. Kawuono miya neno mang'owa. Omera moro ma bishop. Jehova Nyasaye matimo gik ma dhano ok nyal timo. Kendo Nyasaye mawacho ni abiro timo gik manyien. In e Nyasaye mano osesingo kendo osingonwa ni biro miyowa chuny manyien. Chuny ni Jehova Nyasaye ok nyal wuok kuom dhano, bende chuny ni ok nyal wuok kuom tim, chuny ni wuok mana kuomi. Tijiwowa ni ka wadwaro chuny manyien to nyaka watimie nend yie kendo kwa wuoyo to wawachie gik makare, wawachie gik maber, wawachie gik majiwo, wawachie gik makelo teko. Kik wawachie gik moko manyoso chuny dhano kata gik mag ywagruok wawachie gige joloch watimie nend joloch watimie nend joma yieng' watimie nend joma rwakore watimie neno magolowa e dhier mag pinyni jehova in ema ijiwowa nyasaye nibiro pwodhowa nikech gik mamiyo ng'ato bedo, bedo molil a mane chunye puodhie parruok manie chunywa Puodhie gombo maricho manie chunywa. Puodhie achiedh nadi maricho manie chunywa. Nyasaye nyaka mago duto mwasetimo ma ok ni kare nyimi Nyasachwa walamo ni mondo iwenwa. Koro alami Nyasaye mangima, chwenwa chuny manyien, chuny ma mako wachni, chuny manyalo chiwore, chuny mabedo jakinda, chuny man kod gombo mar ng'eyo Nyasaye, chuny manyalo ywak e nyimi yaye Jehova, chuny manyalo bedo ng'ama obolore e nyim wang'i Nyasaye, ahinya to wan oganda mar onagi ma samoro bedo kod chuny mar sunga kendo bedo kod chuny mar ting'ruok kendo bedo kod chuny mar ng'anyo kendo bedo kod chuny mar kun nyasaye mangima lamo Miwa chuny manyien manyalo konyowa e ngima ma kawuono, chuny manyalo gore piny mawach ni alokora timora nono mondo ayudie ber ma kiny, bed ni e miechwa, bed ni e kanisa, kata bed ni e telo mar piny ni Nyasaye, konywa mondo wabed gi chuny matimore nono. Konywa mondo wabed gi chuny ma kata konyon tiendwa Jehova Nyasaye, to ok wang'ur ahinya wanyalo wacho ni ooyo, kata kinyono tiendwa to wang'e ni ibiro golo tiendi kendo wabiro bedo kod kwe. Jehova goni erokamano. nikech itimo madongo kendo itimo makare bede kod jowetewa gi nyasaye mangima ng'ama ne nikod pek moro e chunye kata pek moro e ode jehova nyasaye ma noseywak ni e chunye ma iye kendo noseywak mogolo pi wang'e e nying yesu rie badi maratego kendo ikelnie resruok makende e udigi kata mana jowetewa mwaseyudo ni nigi pek kod kuyo ma nyaminwa onindo jehova nyasaye rie badi mar hoch jehova hoye chunygi kod pachgi kendo itimnegi maber. Ndalo ma wantie ni gin ndalo matek Nyasaye. Bech gik moko osedhi malo ya Nyasaye. Oro kod chieng' bende omako piny ya Jehova. Ayany kod timbe mamono mag ng'eny osebedo e bwo pinyni ya Nyasaye. To wan gi ratiro ni wan e joneno mikete ndalowagi mondo watimie neno maduong' mar yie ni Yesu waro, Yesu chango, Yesu reso. Yaye Nyasaye, Yesu golo kuom jomotho kendo imiyo wabedo kod adiera. kwachako juma ma wachako ni Nyasaye kendo ka kiny wadonjo e ut lemo Jehova miwa paro manyien, miwa chuny manyien, miwa lamo manyien, miwa dwaro manyien, miwa gik manyien e ngimawa e higa manyien mwachakoni nikech walame e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina.